Ih thian filim lo chuan ei leh ih la turin ka rawn tlan dawn a petrol phur turin harsatna in tawh palai emaw in tawk a nih chuan a sam bawk lawrhna hmel a tia an ti lo va, an tlan tlang a, an kap hi an kap tlang a chu phur an rawn la awng leh mai chuan chumi hnua central sawrkar in chu tengtha teng a rawn tia sawi tur vak awm lo, an kah hlumo khan thi vek a. Mithi court a chak chuang lo te khan chian a nuai. Tunah pawh hian hetianga khuti laia Bangladeshi Mosolman chaih tawk fel kan pi kan pu hnam huaisem tizian history sawi tawh lo tuk hmalam sawi tur kan nih laia tun hma kan huaisen zia sawi a, tun huna kan thil tih net zia hi ngaihtuah tha. Chuvang chuan kan Chief Minister hian Assam Chief Minister chu hrilh mai se. Kan ema le pawhin India do ngam tuna state pakhat mai mai hma kan zam lo tih ringawt a ni lo. An ngam sawr state sawrkar a nia, national highway a nia, khung misual tlema zawng pawh an min dang thei lo. An dang a nih chuan kan aia battalion hnih kan i thawn thla che hma ah tlan fir che la, pawi nga chiah si la inven che la an kiang vek ang, awm leh tawh ai maw? Mi tam tihpil an ngai lo ang.

State sorkar in a tuna kan tel na pi ngam chuan a kal chin chin ah kan kal ve ang. Eng pawh state sorkar in Mizoram leh Mizo hnam tan a ti ah hi chuan vawi lah chuan kan challenge ang state sorkar hi kan ngam khawp. Tuna zual ngaihchhuah nak a Mizoram sorkar in ram riak hma lam ai. Mipuite hi kan inthurualin kan inthurual lo mai ni? Mipuite kan ram leh thinam tan kan inpei a? Kan state sorkar Chief Minister Pu Zamrangkaichua hi a inpei ve em? tih hi BJP Mizoram Pradesh chuan kan zawhna a ni. Kan state sorkar leh kan siam hmalakna vanga buaina lian zawk, Kan state ram riau vanga a chhuak a nih pawhin a tulna pianga, khalaia ka spelling kha a pianga tih ka dik lo, pianga palai turin bjp Miram Pradesh chu kan inpe e tih kan siam Khuzaram Thana chu tunah hian thu kan vawt nghal a. A dawt leh ah chuan. Simon Uivia, Qatar, Bangladesh in Muslim infiltrator ten kan IR puk an sawi chhiat hnu lawk a, vaireng te hnaia vaireng te Mizo tlangval rual ten IR te chhan avanga thisen chhuak a buaina an tawh lai a, a tuk dan sawmteh a chanve a, emergency meeting a to chauh mai khan kan state socal leh kan CM hi dem lo tum tan pawh a dem lo tu thiam lo min chantir zawk hial niin, Mi BJP hi lo ruah vel sawn kan ngai ni. A bem lo ve lo, a bem lo tuk an tiang lo kan sang tlat mai ni. Vairing te khua leh a chhe vel khua te ral khela mut mu pawh tuar thei lo an awm lai a, kan state sorkar emergency meeting chu a emergency lo a ni tih kha kan hriat phur ni. A tawkperh ah chuan Mizo te hian peace loving hnam kan ni angin,

Helai peng thar taka ten Bangladeshi Muslim infiltrator ten buaina an rawn chawp chhuak chu bjp Mizoram Pradesh te chuan pawi kan tiin a bik takin Saihapui vi Vaireng ten in a nia leh Vaireng te daia aia duty te zah pahna nei miah lo a camp an thiahsak a lunga an tawng hi pawi kan tiin kan lem tak zet zet a ni. Karimbnganj DC leh SP ho meuh a. Mizoram chhunga thinhlun khua kan Mizo te Tham leh Thai khuan a rawn sual sang ta mai hi engti kawng mahin bjp Mizoram Pradesh chuan a hrethiam thei lovin chu a hnam leh a state anga inpursitna kan ngai ve. Chutih lai chuan Mizo mipuite Mizoram chhung chauh pawh ni lovin kan awmna piangah, Sawi ngai miah lova kan inhmurual tlat zel erawh hi chu bjp Mularhmate chuan fak awm a tiin dam leh tlang khata, thil leh ruam khata tih hi kan la theihmil lo hle tiin kan hriat. Kan state ramri a khua chen te a bikin Qatar leh Karingan Sphela Bangladeshi Muslim peng thar hovin an rawn nekna laka an huaisen zia hi, BJP Mizoram Pradesh chuan chhuan awm a tiin a bik in Firing te kuat in ramri humhalna tan leh kan IR te chhana an la lakna hi Mizo te tan theihnghilh phal chian ni lo. Firing te kuat chuan pum hma tangin vawi tam tak kan ramri ho, rawn rawn pawng nek thin ho chu lesson kan lo pe tawh thin a, an hma lakna chin tal tu, Kan state sorkar Pu Zawngthar Kaichuai hian Feng hi min thut chilh ngei rawh se, chhuahsan tawh sung se tih hi bjp Mizo Pradesh chuan kan hrilh a ni mai mahni kal tak hian. Chutih laiin ka chal leh ka ring kan chak kan ram ri vela Bangladeshi Muslim pêl thar te te ten hmuhsit taka economic blockade, Siama, National Highway leh kawngpui thenkhat te dang nga kanei leh banlarna min dam cha sak ngam hi a state sorkar ang leh an hnam anga inhmuhsitna a ni a. Independent Meuh Sual Ngam Party leh Chief Minister Pu Zoramthanga kaihhruai sorkar hian heng kanei leh ban laka lakna kawng dangtu te chungah hian Assam Chief Minister chu a rang lama ching fel turin hrilh se. An ching fel lo chuan Mizoram State Police Force te ei leh bar phur turin ka rawn chhuah thla dawn tiin hrilh mai se tih hi bjp in Mizoram pa election kan ngaih hna a ni a, chutin a ti tur chuan Mizoram Chief Minister chu thu kan hawn a ni. Assam siam in hma lak lo chuan chutiang chuan Bangladeshi Muslim infiltrator ho Nagaland style in lesson pek ngei bawk ni rawhse tih hi bjp Mizoram Pradesh chuan kan duh dan a ni. Kan siam in huai taka a hma lakna chinah bjp Mizoram Pradesh chuan kan thlawp tlat dawn tih kan han hriat tirhal duh bawk a ni.